Sähet bellenen güni ýeňňesi Nurtäç oňa pitjiň atdy. Şäherlä äre çykyp diýşiň-ä ýer şarmaz, şon-a öňünden aýdyp goýaýyn. Obaň gara işinden gaçan bolýansyň welin, gör-de duruber, ýene oba gowy bolup çykar. Obaň oglanlaram gaýratlydyr. Gara zähmeti gören-dä, şäherlini är edinýänçäňem äň ýazyp gider. Iş görmedik oglany nädip är etjek? Beý diýme, gelneje. Nä, meň bagtymy baglajak bolýaňmy? Maňlaýyň açyk bolsun diýmel-ä sen! Şeý diýip, Humaý aglady. Ses edip aglady. Eginlerini silkip-silkip aglady. Nurtäç ýakasyny tutdy. Goýawer, gyz, kim seň bagtyňy baglajak bolýa? Ýamanlygymyz ýog-a saňa. Bagtyňy şäherden tapybilseň, biz sendenem beter begenjek. Men-ä ýöne göwnümdäkimi diýäýdim. Humaý azgyryldy. Diýme şony. Bi nä heňkirip duran boldy-la, gyz? Biz-ä muňa gowusyny etjek bolup, bulara pylan zat diýerligem ýog-eý, hudaýym. Ýeňňesi hababaýlap çykyp gitdi. Aglap durka, Humaý öz-özüne göwünlik berdi. Meň şäherli boljakdygyma gözi gidýä. Içini it ýyrtýandyr Şumat. Köp bilýä bi heleý. Toýdan soňky ilkinji gijäniň Humaýyň gyz bolup ýaşan ömrüniň hakykatdan-da iň soňky günüdigine Kyýas şaýatlyk etdi. Kyýas onuň äri, Indi onuň galan ömri kyýas bilen. Bilip bolmaz. Birden ikisiniň arasynda soňsuz dawa tursa nä? Nika bozuşmaga çenli baryp ýetseler näme? Kyýas kowsa nätmeli? Ataň öýüne gitmelimi? Soňy nähili bolar? Humaý goşlaryň paýlaşygyny göz öňüne getirip bilmedi. Ilkinji gijäniň gyz bilen aýalyň aralygynda ýatan bir ejizje paýapyldygyna, ol paýapyldan bolsa bir ömürde bary-ýogy ýekeje gezek geçip bolýandygyna, garamatyňam indiden beýläk gapdalyňda ýatan hol kişiniň boýnundadygyna onuň akyly ýetmedi, düşünmedi. Düşünen bolsa, şol gije gözlerini gyrpman, bir burçda çurkduryp oturardy. Bu zatlaryň pikirini ederdi. Ähtimal aglardam. Humaý aglamady. Humaý çaga dogurmaga howlukdy. Sallançakda ýatan akja bäbegi ýanap emdirmäge höwes etdi. Eýse hiç kesden ejap etmedi. Gyz wagty şu zatlary oýuna getirmäge-de utanardy, gyzarardy. Häzir dogurmak oňa adaty bir hadysajyk bolup duýuldy. çagany dünýä indermekde hiç hili agyry görmedi. Humaý gijelerine ýatmady, ärini söýdi, ejizledi, onuň üçin Kyýat iň ýakyn adama öwrüldi, ýürekdeş adama. Ol Kyýaty mähriban saýdy. Erkek adamy şeýle söýüp bolýandygyna, ony şu wagta çenli aňşyrman gelendigine oturyp-oturyp geň galdy. Hakyky är şunuň ýaly bolmalydyr, özüni söýdürmelidir, şeýledir diýip pikir etdi. Humaýyň atasy öýünde gaýtarma bolup gezesi gelmedi. Ony welin gaýtardylar. Gaýdyp gitjekmi? diýip soramandyrlaram. Baran güni Nurtäç, Agy, sen-ä tanar ýaly bolmansyň, diýdi. Näme bilen bakdylar? Bu sowal Humaýyň süňňüne ýakyn çaýdy. Ýüzüne ýagty saçdy. Köňlündäki gussasyny gowşatdy. Ýüregini gürsüldetdi. Ol içki dabarasyny daşyna çykarmady. Uýat hasaplady. Göwnüňedir, diýdi. Nurtäç gyjyt bermäge gepbaşy gözledi. Şäherlileň ýaşaýşy nähili eken, gyz? Obaça bamy, ýa şunça-da ýokmy? Owadan müň esse gowy. Hüm, şeý diýýä. Gündeky iýjek nanyňyz-a magazinden satyn alýansyňyz, şeýlemi? Humaý ýeňňesine düşündi. Ýöne azm urmady. Dişini gysdy. Her zat-da bolsa gelnejemdir, diýdi. Giňlige saldy. Goýup otur, gyz, satyn alarsmy? Daýzamyň gül ýaljak tamdyry bar. Gün aşuda nan ýapýa özi. Iliň ýanynda bir agzaýma. Nurtäç iki elini bykynyna urdy. Otagyň ortasynda agşarylyp durşuna-da, tumşugyny diň göge tutup, Biz-ä tamdyr görmedik çagyrja baranymyzda, diýdi. Beýle tamdyrlar bar eken-ow, gizlijek bolýa-da şonam. Bilmeýändir öýdýär. Humaýyň çydamyna iňňe sanjyldy. Garagyň gapylandyr onda, seň şony görmedik bolsaň. Beterem tamdyryňyz ýok. Hakykaty aýtsaň janyňa batmaz, hä? Garagym gapylarmy? Magaziniň nanyny iýýäniňiz hakykat-da sebäbi. Gep-le ýalan bolsa? Humaý dilini dişledi. Nurtäç çylkasyz gülüp başlady. Gülküsi tutmasa-da güldi. Güle-güle çym-gyzyl boldy. Arasynda gözlerini süpürişdirip. Daýzam gün aşa-da nan ýapýa diýip göz-görtele edýä-dä özem. Ýok tamdyrda nädip nan bişirilýänini bize-de öwretsene, gyz! diýip ýene güldi. Huma ýuwaşjadan aýgytly gepledi. Bir zat diýdirmejek bolsaň, git indi gelneje şu taýdan. Nurtäç ýürek gysdyryjy ümsümlik bilen Humaýy ýeke goýup çykyp gitdi. Humaýyň içi gysdy, kyýasy küýsedi. Tursuk ýaly oglanjyk dogursam! diýip arzuw etdi. Humaý sabryna suw sepdi. Gaýtarma bolup gezilen ýigrimi alty gün welin, asyl, wagty bilen ötmänjik geçäýdi. Ýüregi ýarylmanka, ol Kyýasa gowuşdy. Göwresinde çaga galmanlygyny-da kän bir gyýylyp durmady. Onuň ýanynda Kyýas bolsa bolýar. Çagadyr-da, gyssap duran barmy nä? Humaý gaýyn enesinden ýaşmagyny syýrdy welin, olaryň rysgyny aýyrlamak bilen boldular. Gaýyn atasy bu işiň ugruna atly ýaragly çykdy. Eýtdi, beýtdi, üçünji gatdan iki otagly jaý alyp berdi. Täze jaý Humaýa aýratyn ýarady. Bu ýerde ýaşynmak aladaň ýok. Sopbaş özüň. Her näçe ýüregi gyssa-da, ol gaýynlaryndan aýra ýaşanlaryny kem görmedi. Bu ýürekgysdyryjy ýekelik hemişe onuň başyny alyp durmaz. Basym çagalary bolar, onsoň olaryň diýenleri geler.

çaga galdy. Ýöne munuň özi birdenkä şeýle bolaýmady. Muňa çenli Humaýyň takaty agram baryny çekdi. Ahyram ýegşerildi. Humaý kyýasa sekiz aýlap çyn aýalyň hyzmatyny etdi. Sekiz aý! Şunça wagtlap är-aýal bolup ýaşansoň, çaga galmasa o nähili bor? Galjak bolsa galarça wagt geçd-ä! Humaýyň kellesine mojuk bir pikir geldi. Erkegem däldir bu häli görseň. Bu pikir onuň ýüregine wehim saldy. Indi çaga dogurman ýaşamalymy? Ölen günüň tabydyňy egnine alyp ses edere-de biri gerekdir. Sallançakda ýatan ak bäbegi ýanap emdirmek hakyndaky bolsadysy bitmese, Humaý-a şu dünýeden gidibilmez. Gidäýse-de gözüni açyp gider. Humaý, Göwnüme getirmäýin-le şuň ýaly zady, diýdi. Tersine boldy. Şol mojuk pikire assa-ýuwaş ynamy artdy. Artyp-artyp, mizemez bir zada öwrüldi. Humaý ýalňyşýan bolmaýyn diýmedi. Diýjekdi. Ynamyna müňkürlik etmäge delil tapmady. Humaý Kyýasy ýigrenip-de bilmedi. Aslyýetinde ol äri näme üçin ýigrenmeli? Onuň etmişi näme? Kyýasy Hudaý näletländir. Zürýatsyz ötmegi oňa Hudaýyň özi buýrandyr. Adama şundan çökder jeza berip nätjek? Başga birine äre barsa, Humaýyň çagasy bolar. Hökman, şuňa däl diýip biljek ýok. Kyýasdan welin çaga önmez. Çaga erkek adamdan önýär-ä. Kyýas erkek däl. Kyýas betbagt adam. Humaýyň ärine nebsi agyrdy.

bir oglanjyk oňa aşyk boldy. Magazine baryp gelýärkä, oglanjyk bolup oglanjygam däl, kyýasdan uly bolmasa kiçi däldigi göz görtele. Oglan Humaýyň çörekli sumkasyny ýük gördi. Getir göterişeýin, diýdi. Ýük görmedik bolsa beý diýmezdi. Humaý ýüz bermedi, öz-özüne. Bi ýerçeke nirden çykdy gyz? diýdi. Dagy näderini bilmän, haýsydyr bir düşnüksiz hiňlenmä maýyl boldy. Ýaman gowy sesiň bar, aýdymçy bolmaly ekeniň sen. Humaý dilini dişinden aňyrda saklady. Ýogsa, onuň jogaby taýyndy. Seň ejeň aýdymçy bolmaly ekeni, diýäýmelidi. Diýmedi. Haçana çenli onuň ýaly köçede gezip ýören işsiz bilen darkaş gurup ýörjek? Ol öýüne ýetmäge howlukdy. Ikinji gezek Humaý oglan bilen bir hepdeden soň gabatlaşdy. Zibil döküp gelýärkä. Oglan hapa atylýan bedräni ýük görmedi. Ýük gören bolsa, Getir, göterişeýin diýerdi. Diýmedi. Diýäýende-de Humaý oňa bedre götertmezdi. Oglan adyny aýtdy. Mergen, diýdi. Kim seň adyňy soraýar, Şumat? Oglan sarsmadam. Men seň adyňam bilýän. Aýdaýynmy? Humaý, ýaman gowy adyň bar. Humaý, meň adam nirden bilip ýörkä bi ýer çeken. Masgara janym, biriniň dulunda otyrkam bir haýasyza sataşaýdym-da, kyýas bilse öldir meni, diýdi. Ol oglanyň yhlasyny zor gördi. Mergen Humaýy gürletmäge ilgedik boldy. Plan ugurdan okaýan, heniz öýlenemok. Özüňiz ýaly menklije maşgala bolsa öýlenäýmek hyýalymam ýok, diýen ýaly Humaýyň teý gyzyklanmaýan zatlaryny aýdyşdyrdy. Ol welin sesini çykarmady, ne ýagşydan, ne ýamandan. Ol Mergeni halamady. Ertesi olar üçünji gezek duşdular. Mergen olaryň göni öýlerine geldi. Günortanlar. Gelşine-de gapyny kakdy. Humaý gapyny sesini çykarman açdy. Kyýas gelendir öýtdi. Mergeni görübem içini çekdi. Ertirden bäri daş çykmadyň-la bir gezegem. Häliden bäri saňa garaşdym men. Içiň gysanokmy öýde? Humaý ýakasyny tutup oňa git diýdi. Kowmasana, seni görmesem ýüregim gysyp, ölüp barýan. Humaý pyşyrdap gepledi. Utanaňokmy biriniň heleýiniň üstüne atalap durmaga? Bar git şu ýerden abraýyň barka. Ärim ýatyr öýde. Aldama, ol-a işe gitdi, päli, öýlän bäşden bärde gelmeýä. Bilýän men. Mergen gapyny iç ýüzünden ýapdy. Arkasyny diwara ýaplady-da, Humaýa çiňňerilip seretdi. Humaý dagy nätjegini bilmedi. Ýüzüni kese sowdy. Şunuň ýaly ýagdaý ýüze çykanda näme etmelidigi barada öňünden pikir edip goýmandygyna ökündi. Iki sekuntlyk dymyşlykdan soňam, Bar çyk gyýw, meni biabraý etjek bolsaň, il-gün näme diýer? diýdi. Kesä bakyp durşuna, Mergeniň birjik-de sarsmaýandygynam edil gözi bilen gören ýaly duýdy. Ärim biläýse öldür seni! Şeý diýibem göni oglanyň gözlerine seretdi. Ol onçakly görmeksiz hem däl ekeni. Gözleri ýanyp dur. Humaý onuň garaklarynda yşkyň açlykdan turnugan keşbini gördi. Onuň didelerinden özüniň naýynjar keşbini hem tapdy. Gitjek, häzir gitjek. Mergen hatda gözlerini-de gyrpmady. Örän parahat gepledi. Onuň ýüreginiň gürsüldisi Humaýyň alkymynyň aşagyndan eşidilip ugrady. Häzir Humaýyň bir-ä gözi gördi, birem gulagy eşitdi. Galan zatlar togtady. Şu pursat ýüregi-de urmasyny kesäýdi öýdýän. Burun-a öz wezipesini unutdy. Aşhanadan gelýän köýen etiň ysyny alybilmese, öz wezipesini unutdygy bolýa-da. Başga näm bolsun? Soňky wakalary-da düşüner ýaly bolmady. Ýa-ha Mergen ony gujagyna gysdy, ýa-da ol Mergeniň gujagyna gysyldy, bir zad-a belli, Humaýyň huşy başyndan uçdy. Huşy bar bolsa, Mergeniň boýnundan aslyşmazdy. Humaý soňuny saýmady. Soňuny saýmaga wagtam bolmady. Wagt bolaýanda-da, ol akylly-başly pikir edip biljek däldi. Beýnisi işlemeýän adam nädip pikir etsin? Onuň huşy beýnisini terk etdi. Humaý öldi. Ýaňyja-da Mergene, Bar git, oglan, iliň heleýi bilen näme işiň bar? diýip duran Humaý onuň gujagyny özüni oklady-da, öläýdi. Sojap-sojap dem alyp ýatyşyna kakyt öldi oturyberdi. Gutardy. Humaý ýedi minutdan soň direldi. Gözüni açmady. Ýöne direldi. Direlen badyna-da iňledi. Nämeleriň nä derejede, nähili bolup geçendigini bilesi geldi. Bilip bilmedi. Nepesim bir durlaýyn-la diýdi. Süýndi. Barybir anyk aňşyryp bilen zady bolmady. Kösendi, çakurdy. Humaý göwresinde galan çaganyň Mergeniňkidigine şühbe etmedi.

Onuň iýni jümşüldedi. Begenjinden. Görmese-de Humaý şuny duýdy. Kyýas. Goýsana-aý, çynyňmy? diýdi. Çaga galypmy hakyt? Bildirýämi? Hany menem göreýin. Bir gatyja zat ba welin şumy? Şudur. Bilýädim-ä men. Oglanjykmyka? Bilmedim men-ä. Oglandyr. Men-ä oglan bolsa gowy görjek. Sen? Menem. Kyýas Humaýy gujagyna gysdy. Oglanjykdyr. Öňünden bilýän-ä men. Çaga galjagynam öňünden bildim. Munam bilýän. Oglanjykdyr. Ine gör-de duruber, meň diýenim dogry bolar, diýip, düşnüksiz hümmürdi bilen aýtdy. Humaý oýkunjyrady. Gysmasana gaty. Demim gysýa. Göwrede çaga galany hak. Sag-salamat ýaşalyp ýörülse, ol humaýa çeker. Humaýa çekse-de oglan bolar. Olaryň tohumynda gyz dogurýan seýrek. Şujagaz pikir onuň kalbyna umyt saldy, beýnisine ynjalyk berdi. Birden gyzjagaz bolaýsa, Bü-üw, ejem bilen kakamyň-a gözüne görünibilmen, bir hili görülýä-dä, birinji çagaň gyz bolsa. Utanylýamy, nämemi? Seň üçinem şeýlemi? Zyýany ýok, gyz bolsa-da. Bir zat bolup dursa boldy-da. Bir gezek gyz bolar, ikinji gezek ogul. Dogry dämi? Senem ýöne gyz dogrup ýöremersiň-ä. Arasynda Hany entek şuny bir göreli, belki Hudaý ogul bolaýady-da, süýşsene bärik! Humaý gyz dogranda-da, oglan dogranda-da tapawudy ýok, onuň kakasy Mergen. Ýöne çaga dil açansoň, Mergene kaka diýmez, kyýasa diýer. Ähtimal, ol Mergeni tanamazam. Kyýas bu zatlary bilmez. Humaý bu barada hiç kime hiç zat aýtmaz, içinde saklar. Bu syry günä göteren kimin göterip ýörmek oňa biçak gymmat düşer. Ölýänçä ini müňk-müňkde bolar. Bu syry diňe Mähek daşy gizlin saklap biler. Humaý özüni Mähek daşyna deňemäge gaýrat tapmady. Ýaýdandy. Bir syry ýekeje syry içine sygdyryp bilmese, Humaýyň ojagy ýykylar, maňlaýy gara bolar. Oňa gargarlar, Humaýa hiç kim düşünmez. Humaý bu syry o dünýä alyp gider. Aýtsa-da şo taýda aýdar, magşar gününde. Şondan bärde aýtmaz. Ol äht etdi. Aýdan günüm taklap janym çykaýsyn, diýdi. Humaý, Hä, oglan bolsa adyny näme dakarys? Waý, bilmedim men-ä, pikirem etmändirin şony. Onda näme dakaly diýsene, neme dakaly, Şöhrat dakaýaly, hä? Guba-a daşo, Hawa. Wiý, ýa-da Daýanç dakaly. Men-ä gowy görýän şony, erbet däl-ä. Sen nähili görýäň? Ejem-de agam gowy görer şo zady. Ýa bolanokmy? Bolýa-la. Wiý, Humaý, birden ekiz oglumyz bolaýsa, hä? Hany elläp göreýin. Epeslije bar-how şu. Ekiz bolaýmasyn? Bir aýlyk diýdiňmi? Bir aýda şuň ýaly bolsa, tüweleme ganymat bolubilýä. Kyýas begenýär. Humaýyň garnyny gaýta-gaýta sypaýar. Häzir onuň gözleri gülýär. Gödedürtme garaňkylygam bolsa, onuň gözleriniň gülýändigini Humaý bilipjik ýatyr. Kyýasyň begenji ýürekden. Ol şu gije uklabam bilmez. Ol kesekiniň çagasyna guwanýar. Özüniňkidir öýdýär. Ol özüni erkek sanyna goşýar. Aýybyny bilmeýär. Humaý ärini gözli kör saýdy. Onuň betbagtlygyna agysy tutdy. Asyl agladam. Özem ses etmän aglady. Aglan halatyň ses etmek hökmänmi diýsene. Ýassykdaşy aglar-da Kyýas bilmezmi? Bildi. Eginlerini silkip-silkip ýatyşyndan çen tutup bildi. Samsyjak, diýdi. Goý-how, aglabermeli bomy çagam bolýa diýip, gaýtam begenmeli sen, Men-ä begenip ýatyryn Şumat. Beýi bolsa, goý-how! Begenjimden aglaýan-da men. Ol kyýasy ogşady. Çem gelen ýerinden, maňlaýyndan, gözünden, ýaňagyndan, boýnundan. Bäş günden soň Nurtäç geldi. Baldyzymyň içi gysýandyr, bir göreýin-le diýip gaýdyberdim, diýdi. Humaý begenmedem, gynanmadym. Gowy edipsiň, diýdi. Nurtäç jibrinip gepledi. Nägile edenim-ä özüm gowy bilýän-le, öň bilmändirin. Bilen bolsam gaýtmazdym. Atam direlip gelýänem bolsa gaýtmazdym. Näme boldy gyz beýle? Wah, bilmedik bolan bolýa-da. Öldüm-ä men seň tüneňi tapjak bolup. Hakyt masgara bolaýdym-la, gyýw. Görmedigim görde galandyr-la. Özüňiz bir kösenmän tapýaňyzmy, gyz? Ýa daşarygam çykaňzokmy? Çykýanam dälsiňiz siz. Ýaýdanyp durýansyňyz. Bir çyksaň münmek işdir, münseňem düşmek. Ýaňy özüm itiň gününi gördüm-ä. Humaý ýeňňesine çaý berdi. Nurtäç täzeden tükezli wanna tutduryp ugrady. Goňşularyňyzy bir tanaýaňyzmy, gyz? Tanaýan dälsiňiz-le. Siz-ä tanaýan ýok ekeni şu töwerekde. Ýaňy gelýärkäm, öňümden çykandan soraýan. Soraýan welin birem bilenok-da, Kyýas bilen Kumaýdyr, göçüp gelenlerine bir ýylam bolanok, ýaş maşgaladyr diýip näler düşündirip aýdýan welin gyran degenleň birem bilenok, göçüp gelen ýeriň gursyn diýip arasynda saňa-da gargynýan, aýnadan dagyn kellesini çykarmazmyka diýip aýagaldygyna äpişgelere-de seredişdirýän, eger-eger. Ýeňňesi Humaýyň ýüregine dagyn düşdi. Onuň içini iç ýyrtdy. Çydamady. Onsoň nätdiň? diýdi. Wiý, nätmekden Hudaýyň özi saklasyn! Gapjygymda allanäme adris bar. Seň ýazyp beren adresiň. Şo ýadyma düşäýdi. Bir gyzjagazyň eline tutdurdym welin, şart-murt derrew getiräýdi. Men aňkasy aşan aýlanyp ýörüpdirin şu jaýyň daşynda. Biläýmändirin-dä. Ynansaň bar-a gyz, şu kösenişime tapmadyk bolsam, göni gaýtjakdym yzyma. Ikiňiziňem ýüzüňizi Babaly görsün diýjekdim. Kyýasyňam, seňem. Nurtäç dymyp oturyp bilmez. Obadan ýöriteläp gelensoň, burny deşilen ýaly sesini çykarman otursa niçik bor? Onda gep kändir. Ol entek geplär. Näçe ýokuş görse-de, ýeňňesini diňlemäge humaýy boýun boldy. Mugt gürrüň, diňläýin oturaýyn, diýdi. Kalba giňlik salmagyň iň arzan emeli şu. Eta jaýyň tualedem içinde bormuş diýip kän eşidipdim. Hiç ynanamokdym-da şonda. Ine gözüm bilenem görüp otyryn ine. Bolsa-da gyz munyňyzdan isa gelenok. Ýa gireňizogammy? Aý ýok, tualede girmän oňup bilmersiňiz-ä? Ýöne ys gelmez ýaly bir zat edensiňiz siz. Ýeňňesi gürrüňden gürrüň ýasaýar. Asyl sepinem bildirenok, bildirmezem. Nurtäjiň şondan başga işi bamy nä? Bar işi gaýynlary bilen äriniň, onsoňam çagalarynyň nanyny, naharyny bişirmek, kirini ýuwmak, Galan işi gybat. Gybat bolmasa, dünýe onuň gözüne türmeden enaýy görünmez. Ýanynda adam bolmasa, bu aýdyp oturan gürrüňleri onuň gursagyna sygmaz, içini byjyklar. Nurtäç çydamaz, öler. Şu gutulgysyz hakykat. Astyňyz-üstüňiz, dört tarapyňyz beton-la gyz siziň. Ölmän nädip ýaşaýaňyz? Sadagasy gitdigim adam pahyryň jany gaty berkden-ow. Hiý gör muny, betonyň içinde-de ýaşap ýör-dä gyz birenaýy bolup. Nurtäç aladasyz aýal. Näme diýse-de ondan geň däl, gelşip dur. Ondan kine saklamak aňy ýukalygyň alamaty. Şuňa akly çatyp durka, Humaý ýeňňesinden göwün etmez. Humaý aňynyň ýuka bolanyny islänok. Hakyt pilite-de gyz, bir seret muňa, hökümet diýýän-ä, şuň dagyň alajyny tapyp bilenokmyka? Adamlara ýamanlyk diýib-ä edýän däldir ýogsy şuny? Çig kerpiçden salmala şuň ýaly jaý dagyn. Ana obada gül ýaly jaýlar dikeldip ýörler-ä çig kerpiçden. Ýa arzan düşýämika şu hazanalmyş biton piliteler. Aý ýok arzan-a düşmeli däl. Düýn dälmidi Magtym çekimçiň Simunt gymmatlaýa Simunt diýip ulukjyn alyp ýöreni. Simuntdan ýasalýandyr-a şu pilitelerem. Gyran degen hökümediňem ugry gaçyp ýör öýdýän. Nurtäç biriniň körpe oglunyň keýwanysy. Äri iýjegini-içjegini getirip dur. Dört çagasy bar. Dördüsem ogul. Gaýynlary bilen agzyny alartman ýaşaşyp bilýär. äri bilen harçaňlaşyp duranyny gören ýok. Emma ärinden nadylsyran bolýar. Oňam sebäbi belli, ile öýkünýär, hemme erkekler şeýledir öýdýär. Onuň gyzyl ýaly äri bar, tapylgysyz, Humaý, Dünýede şundan mes ýaşaýan ýok, diýdi. Kem zady ýok bi heleýiň. Eýse onuň ýeňňesi ýaly bolasy gelmedi. Nurtäjiň gününi arzuw etmedi. Sagat näçe bolduka, gyz? Bir seret-le! Bü-ü-ü, eýýämmi? Turdum onda men-ä. Üçdäki awtobusa ýetişjek bolaýyn. Salgy bir ber, gyz! Nirden nädip gitmeli? Yzyňy tapmagam-a gara görgüdir. Ýene soraşdyryp ýörmelidir. Humaý salgy berdi. Öýe aýtjak-goýjak zadyň bamy, gyz? Men-ä gitdim. Salam aýtsaň bolany. Sag-aman bar gyz gitseň. Özüňem gelip dur. Indiki geleňde Röwşen janam alyp gel. Nurtäç yzyna öwrülip hekgerdi. Asyl geläý men, kim gelse şo gelsin, men-ä gelmen. Oba göçýänçäňiz Nurtäç-ä gapyňyzy açmajak bolar, şuny bek bilip goýaý. Humaý ýeňňesiniň oýnudygyna-da, çynydygyna-da düşünmedi. Düşünjegem bolmady. Näme etsin düşünip? Çaky ýeňňesiniň jaýa pisindi oturmandyr. Ol şuňa düşündi. Ýeterlik dälmi şunuň özi? Humaý göwresinde çaga galandygyny Nurtäje aýtmady. Aýtsa kän oturyp kän ýaňrar öýtdi. Onsuzam az geplänok, diýdi. Ertesi günortanlar gapy kakyldy. Kimkä bi? Kyýas-a däldir. Şol-a belli. Nurtäjem düýn gelip gitdi. Onuň-a indi Humaý öýünden gyzyl paýlap otyr. Gapysyny kakana bir penje berýärmiş diýiläýende-de geljegine kepil geçip biljek ýok. Düýnki bolup oturyşy şeý diýmäne doly esas berýär. Onda kim bi? Humaý çakurdy. Mergendir. Humaý ýaýdandy. Açmalymy, açmaly dä? Gapy gaýtadan kakyldy. Tyrk, tyrk, tyrk. Bu tyrkyldyda dözüm ýok. Olarda ümsümligi bozmaga het edýän asudalyk bar. Humaý muňa üns bermedi. Dözümli kakylsyn, dözümsiz kakylsyn, tapawudy ýok. Hemmesiniň soňy bir netijä syrygýar. Gapynyň aňyrsynda biri garaşyp dur. Humaý şuňa pisindi etdi. Gapy üçünji gezek kakyldy. Kimsiň? Açsana, Humaý, men. Şol, Humaý, aýtdym-a diýdi. Bildim-ä şodugyny. Onuň süňňi düşnüksiz galpylda duwlandy. Ol muňa pitiwä etmedikden boldy. Heşelle kakdy. Ýüregi gürsüldäp durandyr Şumat. Agzyndan çykaýsam çykaýsam diýýändir. Şeýdip galagoplugy ýeňmegiň emelini tapandyryn öýtdi. Sen kim? Mergen men, eýýäm ýadyňdan çykaýdymy? Açsana gapyny. Açjakgä. Näme üçin geldiň? Açaýsana, bir zat aýtjak, gorkma. Aýdyber näme aýtjak bolsaň. Şo taýdanam eşidilýä. Bu taýda beýdip durmak birhili-dä, Humaý. Bar gyýw, git, ärim gelmeli häzir. Ol-a bäşden bärde gelenok, bilýän-ä men. Gelmese-de atjakgä. Açaýsana, Humaý, derrew gitjeg-ä, gorkma. Elimi degirsem bar-a, söz bereýinmi? Elimi degirsem heleý boldugym. Erkek adamyň sözüni berýän, Humaý, ynanaý. Humaý ynandy. Ine-de Mergen. Humaýy öldüren Mergen. Kyýasyň betbagtlygyny ölçeren Mergen. Ol öňküsindenem görmegeýleşen ýaly. Onuň görkünde kemlik ýok ýaly. Humaýyň ýigreneni jüýkburun. Mergen jüýkburun däl. Humaýyň halamaýany gür biten gaş. Mergeniň gaşlary gür däl. Humaýyň ýyk görýäni süýri kelle. Mergeniň kellesi süýrem däl. Ähtimal şu tötelli zatlar onuň üçin Mergene sataşandan soň şeýledir. Humaýy muňa hä diýesi gelmedi. Mergen iki elini arkasyna tutup gapa söýündi. boýnuny burdy, oýurgandy. Humaýyň gözlerine göni garap, Meň gelmek niýetim ýokdy, diýdi. Garşysynda durup, bedenindäki üznüksiz saňňyldyny bir ritme düzen Humaýyň, Onda nämä geldiň? diýip heniz bermedik sowalyna-da ugrubir jogap berdi. Düýn palça aýtdym. Neme diýdi? Heniz öýlenmänsiň diýdi. Basym bir aý ýaly gelne öýlenersiň diýdi. Göni seň salgyýňy berýä. Begenip gaýtdym. Humaý. Çypdyrýa, diýdi. Çaklap urýa. Göwni islänsoň diýen bolaýýa. Palçam ýokdur häli görseň, beýlekem. Men-ä entek oň ýaly palçy görmändim. Eşidipdim, ýöne görmändim. Beren puluma halallap aldy şo. Palçy diýeniň şoň ýaly bolaýsa. Halallap alanyny näbilýäň? Wiý, bilmen näme, aýdýan zatlary hakykat. Waý, bar git, gyýw, men seni tanamogam, bilemogam. Dur, dur, häzir gitdim, ine gitdim. Wiý, neme, Humaý? Humaý onuň gözlerinde nalaşlyk gördi. Ýöne nebsi agyrmady. Asla näme üçin ol nebsini agyrtmaly? Palçy heleý maňa ýene bir zat diýdi. Aýdaýynmy? Humaý, Oňly zat aýtmaz wiý, diýdi. Mergen onuň aýtma diýerine garaşyp durmady. Neme diýdi? Ikiňiz bir-biriňize mynasyp gaty bagtly ýaşarsyňyz diýdi. Goç-goç ogluňyz bolar diýdi. Humaý arzuw etdi. Kyýas geläýbilsedir Şumat. Şol bir wagtyň özünde-de, Toba etdim, toba etdim. Gelmäbersin, gelmäbersin! diýdi. Geläýesi ýok-la entek diýip, diwaryň ýüzünde arabaň tigirçe kysmy sallanyp duran sagada seretdi. Sagadyň peýkamlary onuň göwnüne teselli berdi. Mergen hut palçynyň özüne öwrüldi. Humaýyň nämeleriň pikirini edýändigine çenli bilip duran boldy. Bäşden bärde gelmeýä ol. Sagat ýaňy on iki bolda. Mergen kyýasa ol diýýär. Ony Humaýyň äri saýmaýar. Onuň çykyýas Humaýyň ýanynda ýaşap ýören bir biweç keseki. Belki Mergen özüni Humaýyň äriniň ornunda goýýandyr. Goýsa goýubersin. Onuň islegi şol. Ýöne ol isleg bitmez. Haýsy bir islän zadyň bolup dur. Bar, gyýw, git indi! Humaý, men ýene gelerin. Waý-eý, adamda utanç-haýa bolmasa, Gitdim, häzir gitdim, ine gitdim. Mergen ynama kat etmedi. Gitdi. Kyýas düýş görüp. geçipdir. Bir ýerlerde uly köl, kölüň orruk ortasynda çaklaňja adajyk, adajygyň üstünde-de aýaklaryny suwa salyp Kyýas otyr diýýär. Kyýasyň elinde çeňňek bolup, ol balyk tutmakçy bolýarmyş. Çeňňege ilki bilen bir balyk düşüpdir. Asyl ol balygam däl diýýär, balyk sypatyna giren adamyň hut özümiş. Edil ertekidäki ýaly, adam dölünde gürläp ýatyrmyş. Onuň näme diýip gepleýändigi kyýasyň hakydasynda galmasa-da, adam dilinde sözleýändigi çyn diýýär. Kyýas, Ertekidäki tylla balygy tutdum diýip begenipdir. Çeňňege ikinji balyk düşüpdir. O-da adam dilinde gürleýär diýýär. Kyýas, Onda bu näme? diýip geň galypdyr. Geňem galmandyr-da, birhili gorkjak bolupdyr. Soňam, Hä, bildim, bu tylla balygyň dogany bolmaly, diýip öz ýanyndan çak urypdyr, rahatlanypdyr. Onsoň üçünji balygy tutupdyr. Olam ýaňkylar ýaly adam dilinde gepläp başlapdyr welin, kyýas, Bu-da bir dogany! diýipdir. Soň başga-başga düýşler başlanypdyr. Humaý düýşi gowulyga ýordy. Balyk gören bolsaň, ogluň boljakdyr, diýdi. Men üç balyk dagyn gördüm-how, göremogam, asyl tutdum. Näçe balyk görseň, şonça ogluň bolýarmyka-ýa, ä? Kyýas muny howsala bilen aýtdy. Ýöne onuň äheňinde ahmyr duýulmady. Humaý, Şeýle bolaýmasa? diýdi. Mysal üçin men on sany balyk tutsam, on sany oglum bolarmy? Aý, ýok, oň ýaly bolmaga haky ýok. Bilmedim onda men-ä. Weý, walla, aý ýok, bolýa, Humaý. Şu zatlar gowulyk bilen gutarmaz, diýdi. Ol Mergeni halys ýürekden ýigrendi. Kyýas işe gitdi. Humaý penjiräniň öňünde söýenip kän durdy. Näme etmeli? Oýlandy-ölçerdi-de, ol ahyry öýüne gidermen boldy. Ýöne näme üçin, näçe günlük? Humaý öz-özüne jogap bermäge gyssanmady. Bu şäherden, bu namytlykdan çykmaga howlukdy. Ol girelgäniň agzynda Mergene sataşmady. Sataşmandygyna-da begendi. Muny ajaldan gutulan adamyň soňky ömrüne barabar gördi. Ýoluň iki gyrasy durşuna bagdy. Tomsuna bu baglaryň kölgesi örän goýry bolýardy. Howur ýerden asmana göterilýärkä, bu agaçlar gözüňe dürtüler durardy. Häzir welin olarda gözilginçlik ýok. Neşelendirilip geýdirilen mahmal donlar ütüm-ütüm edilipdir. Şahalardaky apbasy ýapraklar selçeňlenişipdir. Ýalaňaç çybyklaram bar ýaly. Hawa, gyşam ýetip gelýä-dä. Atasy öýünde ony ýeňňesi garşy aldy. Nurtäç saglyk-amanlyk soraşmady. Hä, gördüňmi, bildim-ä men. Ol Hazan almyş bitonyň içinde içiň gysjagyny. Şo gün aýtmadymmy? Dowzah-a siziň onyňyz baryp ýatan. Şäherde köşgüň bolanda-da ataň öýünden enaýy däldir. Oba ýeri-dä. Senem şeýdip geliberseň asyl gidesiňem gelmez. Geple ýalanam bolsa. Humaýyň ýeňňesine hä diýesi geldi. Diýmedi. Ejem dagy ýokmy? diýdi. Ejeň bilen kakaň-a Kemman aksaklan Hudaý ýolusyna gitdi. Soňurrak gelerler. Jigileňem okuwda. Resulam işe gitdi. Oň-a bu gün ismindirem. Ertir günortandan bäri. Humaýyň ýüzi asyl-asyl. Gaşlary bürjeşip dur. gözleri öçügsi. Nurtäç welin muny duýarly däl. Ýeňňesiniň kütekligine Humaý begenmedi, geň galdy. Humaýyň, Şu zatlar oňluk bilen gutarmaz diýen pikiri ýene bir gezek tassyklasy geldi. Ýöne gaýrat tapmady. Adamlar ýeriň aşagynda ýylan gäwşese-de bilýärler. Kyýasam bu zatlary biler. Ir-u-giç biler. Onsoň näme bolar? Humaý, Hemmesi düz bor, diýdi. Umyt etdi. Ýöne eýýämden ol ähli zada kaýyl gelipdi. Ol öz günäsini bimöçber saýdy. Özüni ölüme rowa gördi. Ol indi ölüme-de taýyndy. Ýöne bir wagtlar Humaý çäksiz owadan gyzdy.

Olaryň huşunda başga bir zat bardy. Şoňa öýlenen-ä gönener, bagtly bolar. Alhepus owadan gyzdy.